Nengaki ende engiya minto mimanyageti inge ah, koumerana ase ekeoroki mang'ana eke, egetotomera mang'ana eke, egetotebereria eke gekorokwa Enogo TV, ase tokorigereria chingako chiaito mwanyageti inge, ase tokorigereria oboroso bwaito, ase tokorwa ase togochia, ah, ase tokoborerana, ase togoteberanania na Iga mbobe tore, iga mbuya tore, echi nachi iga naria amachiko arenge, neke nabo kiarenge iga ase Enogo TV. Natebire ng'a naende ase omorerobi oyo inchuango toratebanie, torasemania. Twarigereirie. Ase ching'encho chiaito ebinto ebinge ebiao ao ao biare korosia obogima bwaito bwaba obwa mwanyagetinge. Aa nebinto twararigereiri twarigereiri twarigereiri emegiro, twarorire nemegiro yare gotorenda yarosia egesaku, twarigereirie eki kiare koba ekere emegiro. etabwatiri buna ere, emegiro twanyorete na namachiko abekire aroba, e, emeremo yonsi pi togokora, kera okoiborwa mpaka okwe, kera egento buna kware, nabo bibekire ase am, amachiko. Amachiko aya are emegiro. Twarigereirie chinchera abanto bamenyete, ng'aki togotorobana ekero kende kiabeire, twarorire masonsoro, na egento kende twarorire ase okonya-kogayana oko na korigereria na goso na gotebania, twarorire amang'ana na ogosonsorana, naende a iga are ase obogima, naende akaba ase amachiko, naende akaba ase obomenyi, naende akaba ase emeba emeba eye eno yaito mpaka nonya na echimbachero. Twarorire nonya na amatera aito twarigereiri make twarorire nonya na ayio are korwa ng'ai agochia naende nase ki arosetigwe. Yaani igo igaa igo tokonya korigereria. ng'aki tomenyete, ng'aki twamenyete, ng'aki torengereretie komenya gochia bosio. Igo minto mwanyagetinge tokonya gosoena sika egesaku, sika egesaku giaito naende manya na ng'aki omogusii amenyete naende tema komenya buna omogusii bweanchete ekiagera ching'encho chiaito igo chire chingiya mono chiarenge chiechogete chiarobire buya, chibwate obwansu bwaye, otanyore korwa ase gesaku kende getari mogusii. Ki twakwanire igoro y'emegiro? Ki twakwanire igoro y'emebayeno? Ki twakwanire igoro y'amatera? Ki twakwanire igoro y'ogotoroba? Ki twakwanire igoro y'ogosansora? ebinto mbire to nonya na enyomo twakwanire, egento nkere tora totarakwanera bibwate amang'ana agenderete gokorekana ase emechie yaito mpaka bono. Naendeee egento kia ogokumia nkere na, abange baito ntoroche na amang'ana aya naro, igo tokonya konyaitona, twacha konyora ng'a eeh. Amang'ana aya naro inki ngokwanera igo, Ebing'wanso mbire biare gokorwa ase engencho y'ebirecha bi'omonto okuure, minto mwanyagetenge, aa, ne chinchera nchire ebirecha ebi biare goserigwa korwa nyomba. Ebirecha ebi ebiare kong'wanserwa. Okong'wansa bono, okong'wansa nentorobia, okong'wansa nogotoroba ebirecha ebi. Ebirecha bi'omoinanti gose omosacha bw'omonto, ebirecha bi'omwencheri gose omokungu bw'omonto, oyobeire omotakanwa, gose oyobeire omoboru bw'enka. Minto abanto aba ekero akuure, enchera nere omochie oyio, enka eyio yare goetigwa, yaani ebing'wanso ebike ebike biarengeo biatoroba omochie yakorwa ekeng'wanso eke giakorwa ng'a erinde abamenyi bairane obogima bwa botambe. Obogima bwa botambe mbware kogenderera bikorwa ebi bitarakorwa, naende agwo na ominto twachire twago- twagosire, twachire kemberero chie ekiagera, onye ntori kobwati binto ebio, Nabirobio ebi bigocha biaba chitang'uche, na ekero biabeire chitang'uche ekiagera mochieti gokora bo, biachaka gosaria amang'ana y'omochoko bw'omochie, gose enka, mwamanya gosinywa inki bono kiabete. Omogaka nache aborie nabo, Mwatorobete nyarebe bono?

Daniel nateba ng'a erinde obogima bobe oboronge, ekero omonto asirire enchera nere abanto bare koyingerwa ebinto biaturekwa ebinde biakorwa buna biare gokorwa. Ekero omosacha are gokwa omochie, igo okonyora na ebioma biare kogenda na obosacha bwaye enchera nere biare goturekwa, na omokungu boigo. Ebioma biare kogenda na omosacha mbiribia ebi ritimo. ritimo, enguba, ebinto bikoenda nomosacha, chinsara, ebinto biria biaye are gotumia, egeteni keria kiaye are goikaransa, enchera nere ebinto ebi biare kobekwa naende biagachwa ng'a erinde bikoreranwe. Ekero atindekirwe akoorirwe chimbori chianyenyirwe, naende omosacha iga are konyenyerwa egoree, egoree yabu yagubwa yagubwa engima mh eye ne entang'ani yagubwa, erinde ebinto biria biamanya kogororokiwa. Etagubiri na abagaka bande bomochie na na abae na eamate, Goika etige egesiomba gete, ng'a montindegeti buya, na omokungu nere ebinto biria biaye, nere omotakanu, nere omwencheri orenge bw'omonto, nere ebinto biaye buna nere ekerogo kiaye omokungu ere na ensiongo, ensiongo, oroteru rwaye. orogena nensio biaye, eh, orogena nensio, ehe, ebirandi biaye, eh, ebitega biaye, eh, ebinto ebi bionsi pi, mm, igo biare kobekwa enchera gete, biacha kogororokigwa ekero atindekirwe. Okogororoki koria na ekeng'wanso kiarenge geke igo, embori ekorigigwa, onye na omosacha egoree, onye na omokungu esebeni, yarosigwa, yagubwa, yagubwa mambia, eh, gose rimorogoba, kobwatekana na abagaka be- b'enka eyio na amaiga b'amatati, eki bagoteba naki gegokwanwa, ah, erinde omochie orabe ebirecha bi'oria bigende bitige mokorosia omochie, omochie ore korosiwa ebi bikororogokera chimbori chiare konyenya. minto mwanyagetinge, timaete gose nonyigwete. Aa aya onye twatigire koyakora, repercussions chiaye nchiro ama ebinto mbire bigokorekana insa chinde motatebigwe gose motetebia ekiagera you ignored mwatigete. Mogateba twasoire ekanisa twasabire, ee mbuya, amasabo namaya ko inyora iga, aya aya aya naro akorandigwa ebuku. Ekero omonto asirire enchera nere amanye ng'a tari akwa, ekerecha kiaye ngetigarete ase tore, neke getigarete omobere ogenda lakini kerecha the spirit techieti ande nonya ere. Igo ekero motari komokorera buna abande bakoreretwe ase egesaku, nabo agocha kobachanda Na ekero achakire kobachanda nabakobareterera chitang'uche, eh, ne chimuma, minto, emegano nere emechi, emegano emenge, igoro y'ebinto ebitanya gokoreranwa, ng'a erinde ebing'wanso ebi biruegwe, amang'ana airane boronge. Naende Ntori gokobetereria, ntori kobabetereria aya, aye bweka ekero omenyete obogima bwao, na bogana egento nkera getari boronge, kwairana gwakerosia. Abagaaka mbare chinka, abagaaka abang'ina mbare chinka, bamanyete amang'ana ase achakerete kobaakera. Omanyete? Espiriti eria teri gokwana, teri gocha gocha echake kobatebia ase enogo buna imobwenerete gokora iga. Ninwe mokorigia ng'a neyang'u, inki akorete, inki akoreretwe, ing'oba aye taino otanya komosonsora, ing'aki togokora, ing'aki tokobasonsora. Ogosonsora okwo gokoba kwanyora omochie orabire, omochie obeire boronge, minto mwanyagetinge. Ebi nebinto tokwamereria lakini biroo. Naende ekero totari gochi korenda chingaki echi, na ekero totari korenda amang'ana aya aigegete egesaku, nabo okonyora na egesaku giaito nkeri gochi kogendera naki abwenerete kogendera. Aya naye obomaene nkobatebie, minto ase ebing'wanso. Nebinge biare koba ekobwati ninki kiabete, yaani ebiarengeo buna obogima bore. Obogima etokoboka kera mambia na twanyora amang'ana amayia. Aye onsi pi nabwate omochoko oye ase chingako, obomenyi na oboroso bwa omogusii mwanyagetinge. Ere egechogete iga ekero omonto akure inche amanyire eh, nchiamanyire, ng'a bono mbarenge abanya bakoinyora ne embori y'amaikora nere. Embori y'amaikora ah, embori y'amaikora neria omosubati aja kogenda ase obo, tagosoa mochie ekero omoinanti oye akure, onyeererwe aria geita oirana nero, aba bacha koria. Ekero bariire, E, ekero banyirire abwo eamate yaye y'omogaka oye, osiborwa, osiborwa, osiborwa in such a way ogokobania koria ebinto biria biaterekire biaturigekwe biabekwa boronge. Ekero biabekirwe boronge bono obogima boirane boronge nabo bono agosoa nyomba. Eki nakio ekegusii, ogosoa nyomba na okorendwa. not what people think, yaya. Yaani bono erinde obogima boirane, nere agenderere komenya buna omonto omoronge, embura eya maikoro aya are koretwa, etaretiri amang'ana nache abuche iga agwo. Osoe enyomba eywo ochake komokonya ochake komorendera abanto ochake korenda omochie oywo, amaikoro etanya koretwa e- ebi na ebibe ase ekegusii, naende bono oywo e- eki nkeri gochia koba boronge ase omochie oywo, Nabio ebinto gete bigwateka nonya naye oria gwasoa nyomba, onyore emechando yasoire bwoo, tomanya ase yaruera, ekiagera ekerecha kioria orenge omonyene omosubati oyo, eh, omoinanti oye, goika kerendwe, nigo kiare korendwa na embori yamaikora monyigwete gose? Igo Ebi totigete abande biaretire emechando, biatochandire chinka bweito abanto omanyete ekero getari kobuanigwa bwango, getari gosonsorwa bwango ekero ebinto ebi mokoba overlook mokoverlook mwatiga ebigocha bianya kobaa akang'ora ng'ora biachaka kobaaka ng'ora ng'ora, ekero bikobaaka ng'ora ng'ora mwachaka koborania inki bono kegendererete omochie oyo, mwachaka kotebania ebinto ebikong'u. Manya buna amang'ana y'abagaaka baria bakwanete bakwanete bagokwana, mokonyarigereria igo mwanyatiga igo, mwaranyaitona gochia ime mwamanya ng'a ee amaene abagaaka mbakwanete iga. Ee amaene ekeng'wanso nkere kebwenerete gokoruga, ee amaene mbori amaikora ntwanya korua, ing'aki rende mochete ko, korenda, ee amaene binto mbikorobainie etwa bi- biakeregetwe mbiachi korosigwa, ee amaene, gwacha konyora ee amaene chiaichoire ekero okorigia ekiagerete. Etang'uche gete yasoire omochie, naende motarochi buya okonyora yabeire emuma, na emuma ero omanyete teri gokenda. Iga abagusii baminto ekero omonto asirire kendi omochie kendi enyomba, omogaka agokenderigwa egoree, omong'ina okenderigwe esibeni. Ebinto biria biaye biabe egetu na biabe egetu biagororokigwa. Embori y'amaikora yaretwe korwa Soho Omokungu, yamosibora ekero akoorire. Ekero akoorire kera egento, nari naende nere aramenye obogima bw'abanto bande. Ah, timaeti gose monyigwete. Eb- Obong'wanso bonde mbwarenge ororo, ebing'wanso binde mbiarenge ororo kobwaterania namang'ana y'obomenyi bwaito. Buna bono, ekero omonto arokire omorero orime, akang'wa nse onka aria kare gokorwa, gatakoriri monto otari gochia koba monto moronge ase omochie eh eh timanyeti gose monyigwete. Tari eki gioka, ekero omonto are gosamba enyomba ekio ntwakwanerete goika kware ko gokora ekeng'wanso gete nario orabe omonto ekiagera amaere aa gokobwatia akore egesaku. Ekero oumerete gose na ebasueti na erioba ebinto mbire agwo abang'ina na abagaka barabatebia buya, nonya ninche timbimanyeti buya lakini. Ase amasomo aya y'ekegusii nkobinyora tore ororo, eh, buna omonto oy oumerete ebasueti gose akaumera erioba, boria abagaaka bagotebie, inki ekio? Naende inki obwenerete gokora? Akang'wanso nkare kare gokorwa agwo. Minto mwanyageti inge omoro minto, omoro minto omaete enchera nere are kwaberwa negesako. Omorominto nomonto oito tomonto onde, gose nere tokoroka omoroberio oito tomoroberio onde. Ekero aitete omonto enchera nere are kong'wansa na ebinto are gotumia etaago. Etaago iga are kweyaka aorokia buna osabire amaabera esike, omanyete mbainyori boirana there is a relationship between man omogusii na universe. Ase tomenyete amaroba, amaroba narontwe, nenchera nere amaroba agotimo agotumeka korosia oboronge ase obomenyi bwaito. Igo omo omo omorominta bare koyaka esike, esike eye yorokia oboiri bwaye na egiakora. esike eye yaorokia ogosaba amabera korwa ase abanto. Omanya kweyaka embiro, embiro iga are kweyaka koorokia obobe boria bwabeire ase are, eh, koorokia obogima boria obobe na ebinto ebi bakorire, bweyake embiro, iga esike nero na embiro nero, oyo na omorominto. Naende omorominto oyo origie engoto, omote okorokwa engoto. Ase naro akorokwa engoto, onye gokorwa agwo, igo manye na emete eye omote nosemegetwe engoto nomoromi inta. Aa bono iga asimeke engoto eye kworokia na obogima mbochenchi mborwari bwarenge obobe bobe obuya ebe amabe ayakorete yogoita omonto naende tari iga anchete na egesaku Inki mwaberete? Ase ogosimeka omote oria ekero akoreranire ang'wansire akorire ebinto ebi, omanyete goika kera omonto amanye. Ekero are gokora kera omonto amanye, iga are ekero eyakire ebinto ebio, iga are koimokia engoma gose esirimbi, obugie kera ase, oete amairi. Ekero akoorire goetanana ochoche atarasoa bwoyeka, abwate engoteyio, goika anyenye etuoni. Mbariri, erinde esonso ere esiborane amagega ase omochie asimeke engutu, na kera omonto nkomanya are na oria na omorominto naetete monto ko nasabete okwabera omenya boronge. Igo minto kera egento ase omogusii nkiabwate esolution, kera egento nkiabwate enchera gekoigwana. Ekero omonto asirire tiga tomanye na inki tobwenerete gokora nekerecha kiaye ataragenda, entoke gachaga kenya gotochanda, kenya koreta amang'ana ande, nabande bakwe ebirecha ebi bimanye konya goichora, binya gochanda abana baito, binya gochanda amairi, binya gochanda abanto, mokagete nkende, kumbe nebirecha motagatete buna biabwenerete korendwa. Aya nabasororire, rigereria amang'ana buna agokorekana emechie. ey'emechie maburu. Rikereri kera egento nki kegendererete, eborie ng'ai totantanerete ase ekegusii giaito ne ching'encho chiaito ne chingako chiaito, ekiagera nabo okonyora agwo noo otantanerete amang'ana aya agokorekana. Minto mwanyagete inge, burania, boria abagaka batochoke batobeke buya. Egesaku ngosira kere togwekora abasomi, togwekora tomanyete kumbe ntomanyeti kende. goika tomenye n'echingencho, n'echingako, n'oboroso, n'obomanyi bw'echinsoni, n'amasikani, n'echinchera twamenyete intwe buna abagusii. Naende toche ore n'echinchera chingiya chi'okomenya buna abagusii, ntonya goturutumba egesaku, tokogeturutumba mpaka tosinywe Aye ningeche geika ase totemanyeti ase tokorwa na ase togochia, eyio ere bobe. Minto mwanyagetenge eanche bwanchwe. Iga ebing'wanso mbiro manya nkereki otakoreti ogekore ngekobwati. Omenye buya ake bwegoki na obogima obe enkoro yatoete. E tokonya koyanogera aya ase enogo yaito korwa enogo TV Iga emechie ya mwanyagetinge bamenyete, mochie o geteembe, oyo nomwalimu o bino nyambane. Mbuya mono.